Nandito ba yung sa iyo na? No, oni poko bedo mara. Ot kose bedo mara tanya kakunga gol koti. Mangawe okaka kuru wonot. Mm, koka bedo the original beneficiary mar odni. Mm. Koti nyaka ng'aw maber kabisa.

To kichowo giri cha be osebiro. Gira mane? To ok giri mikelo nwa e dala cha. To dong gire. Ah, gire. Ah, ah. Gire. Hakuna. Wewe ndio ndio.

Neko jogo. Ani chop machiegni yawo. Asebiro. Ing'eni ndalo moko mane ng'aje chande walo kodi chande. Ng'eni chunya nini kuom ite? Mama ne wala. Tok ng'at moro man chu kan uto kan ito kot kan. Koro tinde in odhiambo ichien ah, nugi msali ah, owa. Ni obi asela kuchogo we kepo we.
To iti mango kama nyaka nende. Alo so mana gwele atudo kaende mangiyo kumoko. In fact moro ne toy pika. Magi tinda tuti.
Ma long di meka.

Ni bini sa ni gwen chwe gwen chwe ni ya ya ko chogo we jete romo. Ni ya ko ma bet pinya som ne chike ma dwarre. Koro kwada ni kata mana ota lemni. Ni donjo to mana odi.
Tinde ino dia bi chieri ni sa ne adonjo. Ba kata ko ti nya senga o ye kanyo ko ido cha kinyi sa ne oto kola ta senga we ko. Kare to bi je chi.
Ya ni ya ko chogo ya.
Ni ya ko.
Le ke no le ke tangi.
Le ke tangi be ni ya. Ma ka mo ne ko me. Tuno ke be de ko.
Na mo ni si be de ko.

Eh, obedo na chek maber. Awinjo na ber. Lane dwa ndiko ni maber.
Eh?
Jater kobiro to nyaka oting' Uhuru ang'owa, Uhuru bago, Uhuru ang'o? Uhuru bago. Oh, ati atinyo Uhuru bago, abro ni yudo kata molwar moko. Ok Uhuru bago nono, Uhuru bago gigi moro e iye. Ka onge. Awacho ni chik number 1 wacho ni jater kobiro to nyaka ting' Uhuru bago. Awinji. Gigi moro e iye.
Awinji ruoth, awinji.
Namba 2. Mm.
Odni kisedonjo onge kuodho ma od odhiambo. Hey, hey, hey. Much chetho ka dwa winjo. To koro kaka ahero kiko gik moko che oganda nya chamo kucho to moriw ga pino te. Lo nya kanga kuodho ya. Asewacho ni chik namba ariyo wacho ni onge timo ang'o? Onge kuodho. Chik namba adek. Hmm. Jater kobiro to chiemo ka ji te osechiemo nyaka nyithinda ma ok odichiemo. Koro achamo mabakio.
Mano. Mm.
Chik namba ang'wen wacho kama. Mm. Jater kochiew gokinyi mm. to nyaka okwongo make sure iwinjo underline the word make sure mm. ni nyaka odhi puodho mondi eka oduogo madho cha chae eh? to chae ni be omadho mana koyudore. Eh. Chik namba abich wacho kama. Eh. Onge mwonyo lawo. Donge ineno ka wuoyi kodi to in be pod imwonyo lawo ma dalani? Yeah.
Ang' nuket na blockage mar lawe e dwonda ka. Wacho ni chik namba bich wacho ni onge mwonyo lawe. Awinji.
Chik namba uchiel wacho ni ya. Hmm. Jater wuok kaka nobiro gi lwete. Hey. Iyie gi chikego? Hmm. Hmm. Hey! Kiyie gi chikego koso kiyiego? Edi ahinya kochogo. En nang'o?
To okambi we ambayo gi kwayo. Kwayo mane? Ok iwe atiye gi chike moko chike ake asomni chike ga moko ariyo kende kae ni mondo wang'e kama wanyalo tiyo. Soma.
Chik mara mokwongo wacho niya onge tich matek kisedhi ka jatero kisedhi tero. Chik mar ariyo Jater nyaka cham gik ma mito mito kaka gweno, rech, ring'o, michele, karaj to nyoyo mochiel. Eh? Mago gik monego bed nachamo. Namba adek, jater ok dhi e puodho, puodho owene shamba boy. Wawinjore.
Wawinjore. Mm. Koro wati gi mara koso wati gi mari.
Chike gigo onge kaka nyalo tiyo dala kama ok dala ni kosa som ni chik namba uchiel. Sokla eh somara chik namba uchiel nino dipo ko bet maber. Chik namba uchiel wacho niya. Hey. Jater wuok kaka nobiro gi lwete. Iyie gi chike ga koso uh, uh, ok iyiego. Hmm.

jowa ma tich mane katera nang'e ni katera ji ywe koro an nyaka nabi ka uh, piga deki kia go dasta an tije gi to jogo wada an abro dok seme dalawa abro dok seme dalawa an ok anyatimo gik mage abro dok seme dalawa Koro sama kamagi mama ni to tima kamano ang'o yawa an ang'ama nobira bira tero ni asetulo nosuru agero ot malich kamae ko mama ni oketa kaba to tij tij tere mano gola mano bro dok seme dala abiro dok seme dala an abiro dok seme dala an ok anyal timo gigi yawa abiro dok seme dala an abiro dok seme dala ai mama ni timre kode malich manade

Eh. Eh. Mai tich me odhiambo nene go dalani. Ah. No. Kata katek. Ok ok wapur. Wasedoyo. Wan wasepuro kata to biyo tim tim tim tim otim supervision otim supervision mondo oginene an adhi ot mago ok anyal timo Mater, gimater notimona, gimater notimona, teri miya timora malich, teri miya timora malich. Ai!
kik ago koko jowa jok mong'e ni an ema dago mamani ne winja ai mamani ti mama lich kama nang'o yawo mamani mamani abro dar abro dar achana adhi amany list jomotho achaka ter mama moro mamani adwa werago nyasachiel mamani mamani nyaka werago mamani nyaka werago nyasachiel mamani nyaka werago ai hey!

Bwana ali kitabu mwelo kamara sagrok man ali kitabu madhako chowa madhako choke okachiem kata muon chiemo wuod mama ni kata lawo kanya muon eh ang'o motimo ni baba bwana mama noketa gi chike mali en gi chike apar gabiriyo eh. moko to bokanya kata wach chike wa mara o kike chamo iwang'o mena eh. mara o kika muonyo la to lawo no kata kong'o fadi wiye yake muonyo la ya ini kia kumitere bwana mara mm. kadonjo eh. Ti giluonga gi nyimo kanye? Hani. Kila kuku. Awinja winja ga mane maga neno mai TV. Hani, mm. utataka mchele. Sarika no huoka. Hey. Eh. Alufa chelo red. Hapo ni hai. Ani masabora tamega, hapo ni nimista kipe. Ano kadwa pe. Wangu ni mara.
Ni jamu mchele na hapo kita kujo kinyo moko ni moko moko moko. Sani. Uganda. Sani.
Eh? Sendo keto marachi. Mm. Sani kanga duka pe ni iketo sende nango. Mm.

Eh. Koro madha madha gi singa par kanya biro chuo. Oh. Eh.
Pato tin bwana galo. Ah, tema tema ka. Chenjo ge kanya ge nyama sile galo. Tema ka.
Sawa sawa. Eh.
Eh. Kelo tagruok ni ane mathagora kendi chak ikelo tagruok ni ei dala na kigi wich maduong'. Lalo mejenga. Ibi dhi walo kucho. Idwa donjo ot ka mondo mamani oyudi e ot ka mondo oriemba. Ofuwo, ong'er. Oh.
Mai sururi mama ni ka- kama ikako dolo. Kama wadia ng'is mama. Wadia wapi?

Wuod Seme, wuod Seme moro mwachero go mwelu kucho. Owacho, mana ng'ano timo tim malich. Ng'acho dak maber, ng'acho dak mawel. Eh, wuod Seme mane miwacho no dak mawel. Wuod Seme dak maber mara.
Sani owene alufu. Ng'ani goyo.
Ng'ama goyo. Dako marom ni.
Eh. Mayo.
Goye. Mayo ye ketho nyingi jaseme. Jaseme wacho na biye madh mande chakna gi mare no moni gi kela. Eh. Kende ma jaseme ng'isi.
Talufu pare ni mando wenego. Anto mara to kita mana gi nyuk pi. Ne dako. Hmm?
Hmm? Hmm? Jaseme. Hiyo adoge. Are game na game nothing. Game nothing achako kufanya doge. Yaani tuone kiri. Game red kaje sema poko chopu. E tuone kiri emi pade doge tuone kiri. Ane tuone kiri emi pade doge. Anya seme.

Ang'eyo wa injo ka iye be chalo chwake gi rabolo do.
E kong'o mit. E kong'o mit bila ne kong'o mit.
Koro wach mane bwana ikelo na wach moro to dala na kucho ke ok yale ke. Do inye na wuok na dhi e puodho. Mm. Hey, ayudo ka lo tek wuora. Eh? Lo tek mabuku mane gini ne ok apuro. Ah, itimo ne mama nang'o? Ok apur. Ibuka ng'o?

To girlfriend nokelo wiye nong'ok e otandana.
Iwinjo? Nok iyudo girlfriend, ionge To girlfriend. to ka riembo.
Ionge- Ionge girlfriend. Koro mora mora kobiro. Point of correction, ne, Eh. ing'e ni school be nok idhi ionge girlfriend. Ne in gi mon moti, wach ni kaka ne dhako ma... Dhako cha ne jigni nyaka prauchiel chunyi. gabiriyo. Ya- ya- ya- Nyathi cha ne jigni prauchiel gabiriyo. Mm. To kaka nobiro e ot. Ok pod wabet piny pod useketo chae moma piny wabilo. Mm. To dhako ni kibuka aso na sana. Koro gudo mera. Eh. Ato koro wadhi. Mayo.
Mayo.
Yae Marie. Mayo ang'isi giricha okodoyo. Wach dong.
Giricha okodoyo.
Guok ofuwo dhi yudo. Giricha puodho. Asedhi okodoyo onge gimotimo. Weya rite.
Mijinga dwa yuda ka. Kare guok ofuwo. Dwa nena. Dwa yuda. Kawuono ne dwa ng'ina ng'ama nani. Nyamo chai to wuok ni dhi puodho to do. Sawa. We arito chiegni donjo ka. Wait.
Eh. Mm, mm, mm, asema dhumare. Pra eh.
Amba asema dhumare pra oshia.

Kanga bika gutie. Gutie. Oda ka. Gutie.
Kanga bika gutie. Oh mama.
Jasemegin kaka mama chagoi kacha hivi korodani watu ni angibika gutie. Nani?
Ingini ni kuodu ya chieng' moro. Gima wawacho mana kendo to kiseng'e siri ni ang'o misiki so so so so so ni winj kata osiep na ni ng'e ni mama nogoya. Ito mama chagoi kaka machana ng'adie. Mama no koy atimo ga ma practice. Wa- Watimo gimi Watimo ni massage, massage, Are massage.
arema therapy. Adier. Thermal copy.
Ne, gine ne. Awuo. Abiro gotieno. Abiro gotieno. Ibiro ama ang'o?
Agidi gidi.
Tinde in wach ma nang' ibiro rita dhot ka.
Sawa. Aya. Sawa ne. Sawa uchiel.

mm. atiko pe pena itieko mm puodho na yudo kayom ayudo kayom mani kako kako kako dichiel to wuok leke adek kako dichiel wuok leke adek kidhi kanyo kidhi pamani opur gi tinga kata opur gi tinga. Ngane ma dhie puodho ma yudo ka puodho ok ipuro. Ah, puodho puro ya ja chire yawe. Puodho ko pur.
We wuonda puodho ko pur. Ok itim ne nyako jo.
Ah, ka mori no ka kata gi nyuka moro tikete gi nya nya nya nya nya nya. We puodho ko pur. Iwinjo? Eh.

Imaya ng'o mano semiye? Miyo.
Kata lawno. Kik ichak iduog ka. Kendi biro yie na ng'ama nade? Be walo koda guok ofuwo, walo koda mijinga. Idiot, pumbafu, takataka. Kik achak ing'wonone manade. Otek. Kama kumenya kujogo riemba riemba kama ya.

nyakuchuko nyakuchuko ya bavlo ka nyakuchuko jogo riemba bwana somna chik moro ka nyino ni jatelo biro kaka nodhi ang'o miting'o e ng'eyi ma suitcase suitcase kama to ok lepa mana biro go ama dok go kama e kaka nibiro koro idwa ni timo adwa ni mondo mi at least you know kaka in bonsa ing'e ni in chigi cha ing'e ni ingo ga mm. inyalo kata nyise ni ni nyuni ma osiepna mm. adwa ni mondo obed kamoro kama tin mm. to kata mana bab stuka eta do anyalo bede kamoro Mm. Hey. Mm. Hey. Mm. Mm.
Ne.
Hey. Okadwa la walo. Nangu kendo wuono. Kari yuru osiepe ma wuono ji. Mm. mm. Walo okadwa.
Joter nosetero ga e ot achiel. Ok ne water kodi ya. Ang'o midwa biro ne ot ka? Donge kuma dhiye onge wuono. Ma kaparo kuma katolo nitie ne kucho. Ne, ne. Eh.
Dokano. Hmm? Tim niya, eh. kata mana nyomboro chuoro tho kacha ing'e nyomboro dala manya chuoro tho yat koro ya manya po numu ya dhi kacha cha ichak bedo kanyo cha kata ka gimi baro yien kanyo dhi chak kata ka gimi baro yien kanyo eh. bwana dhi chak acha kaka gimi baro yien kanyo to koro kera kuno kogore ma kuno gore matek ni ni kaka chabi koro ng'e nitie jok mose make lai osiepna eh.
era ber eh. luor kuma ji odak ok adwa kuku